O, dwi'n dwi mynd yn nyrfys nawr, os o'n dau neu dwy, sa'n gwybod beth i fod wedi, ond dwy dechneg, dwi'n meddwl. Mae'n ddwy dechneg ymarferol i ni'n mynd i fod yn trafod heddi, yn dyfa, sef rhywbeth o'r enw cyfeillio ac hefyd crynhoi. Felly dyna'r ddwy, os dwi'n deall yn iawn. Wel, na, na fel fi'n deall y fynd. Um, ie, cyfeillio i ddechrau. Mae'n enw da iawn, air da iawn o'r beth mae, uh, beth mae anolygu, sef bod person yn neilltuo i gyfieithu neu i esbonio i berson arall, felly bod e'n cael ei wneud ar lefel bersonol. Nawr, rwy wedi bod yn cyfieithu ar y pryd am flynydde, a chymod, hwnna yw'r ateb i gyfarfodydd mawr, a hwnna yw'r ateb glana, mae e'n lan yn diwedd, achos mae da chi gyfieithydd proffesiynol sydd o'r ffordd, sydd yn rhan o'r cyfarfod a sy'n edrych. Felly, mi fydden ni'n argymell hwnna fel y ffordd, yndyfe. Wi'n gwybod, fel rhywun, drefnodd offer cyfieithu i Elin Jones mewn cyfarfod a troi lan a dim ond hanner yr offer. A dwi'n gwybod bod e'n digwydd a bod hwnna'n gallu bod yn embaras. Ond beth bynnag, um, mi i fynd mlaen at y busnes cyfeillio yma, cyfeillio yma. Nawr, dwi wedi trial hwn cwbl o weithiau siarad. Pwy bynnag, pwy bynnag dechneg i ni'n defnyddio, mae'n rhaid i ni fod wedi paratoi mlaen llaw. Nid rhywbeth hap a damwen ddylai hyn fod. Yn, yn, yn ddelfrydol, mi ddylai rhywun fod yn gwybod bod e'n mynd i ddigwydd a mi ddylai pobl fod wedi yn hytrach na bod y cadeirydd yn gweud, o, dych chi'n iste ar bwys hwn a hwn, a cyfieithwch chi iddo fe, plîs. Wedi hwnna ddim yn gweithio'n aml iawn achos os dim dal bod eich clust chi ar yr un le- bod eich ceg chi ar yr un lefel â clust y person nesa atoch chi. A os dim dal chwaith bo' chi'n iste wrth y glust ore, ma' da pawb i glust ore. So mi ddyle ddyle chi fod yn gofyn reit which is your best dear? A cofiwch ofyn yn Saesneg, achos bydden nhw'n deall. Achos dwi wedi gweld pobl ar ddechrau cyfarfod yn sôn am offer cyfieithu. Ac yn gweud, odi pawb sy eisiau offer cyfieithu? Os yw'n ffonau clust gyda pawb, a sgwrs os dim ateb. Achos dy'r bobl sy'n â ffonau clust ddim yn deall. Felly, um, mae'n rhaid i chi ddefnyddio chydig bach o Saesneg jyst i osod y peth i fynd. Felly, byddwch chi'n dod i'n nabod y person yma o flaen llaw, fel chi'n dweud? Wel, os dim dal, ond mewn sefyllfa leol, efallai byddech chi'n nabod y person ymlaen llaw, ond ar y llaw arall, os di rhywun wedi troi lan mewn cyfarfod heb rybydd, um, Na, dwi'n dod at rhywbeth fan hyn nawr, wi 'di bod yn sôn wrth Euros amdano fe. Dwi yn teimlo y dyle fod rhywbeth ysgrifenedig, falle bod yn rhywbeth i fenter iaith i wneud, neu dwi ddim yn gwybod, ond chi'n gwybod, mae yna y fath beth ag ymwybyddiaeth iaith, deall sut mae ieithoedd yn gweithio. Be dyn ni'n trial wneud yng Nghymru, nid cadw hen iaith yn fyw, dim na be dyn ni'n trial wneud, dyn ni'n trial Cael yr hawl i ddefnyddio'r iaith sy'n dod i ni fel fel ma' anadlu'n dod i ni, 'na be' dyn ni'n trial neud. Wel mae e lot yn fwy cymhleth na hynny wrth gwrs a ma' 'na egwyddorion i ga'l sy'n gysylltiedig ag e. A bydde e'n hyfryd petai carden o ryw fath i ga'l i gyflwyno i bobl ddi-Gymraeg i esbonio iddyn nhw be dyn ni'n drial wneud i ddechrau, yym i esbonio beth sydd tu ôl i'r yym ymdrech 'ma i gadw'n cyfarfodydd yn Gymraeg, neu os licwch chi yn ddwyieithog. Felly, petai hwnna gyda ni wrth gwrs, bydde fe 'di mynd ar chydig bach, a bod ni'n gwybod bod pobl yn darllen nhw. A mae'n bwysig, mae'n syml iawn fydde'r neges, ond bod chi'n gallu rhoi hi i bobl a gweud, wel, Dyna fel mae'r cyfarfod 'ma yn teimlo, dyma fel dyn ni'n teimlo, dyma fel mae'r gymuned yma'n teimlo, a fydden ni'n annog Menter Iaith i edrych ar y posibilrwydd o wneud hynna. A mae yna arbenigedd i gael, a dim plyg yw hwn, achos wi'n mynd i wneud ar cwmni bellach, ond mae yna arbenigedd yn cwmni iaith, yn y cyfeiriad yna, falle i i lunio y math yma o beth. Um, ie, le o'i ni? Y cyfeillio, y cyfeillio.
Y cyfeillio, ie, wel, y cymryd nawr bod y bobl sy'n dod yn gwybod beth ydyn ni'n trio wneud, yeah. wedyn siarad, ie, yeah, wel, chi'n siarad i glust rhywun, a siarad, pyd o gadael i'r person siarad nôl â chi. Achos oedd oedd Cynghorydd Tyfyn's sylwi ambell i waith bod nhw'n teimlo bod hi'n sgwrs a maen nhw'n gwneud sylwadau ar yr hyn ydych chi newydd ddweud wrthyn nhw. Esboniwch iddyn nhw bod nhw'n fod i ateb. A, ond pan nhw ateb i'r llwyfan, wrth gwrs, ond dim i chi, ti'n cyfieithu. Wel, llafar yw un ffordd o, gyf, o, gyf, o e- gyfeillio, a bydde, a, a gyf, dwi'n meddwl bod fi wedi cyfrannu mwyaf o bethau gyda hynny. Ffordd arall o gyfeillio, wrth gwrs, yw sgrifennu. Yeah. Hmm. A mae hyn yn arbennig o, o addas mewn pwyllgor le mae bwrdd, wrth gwrs, so fe allwch chi wneud e uh, gyda pant cadarn, a dyma le mae'r pwysles ar baratoi, wrth yeah. gwrs. Sy'n werth i chi jyst grefnu os bod chi jyst wedi cyrraedd a ffindio darn o bapur yn eich yeah. bag a beiro. Dyw yna ddim yn mynd i weithio. Ond mae sgrifennu yn ffordd dda iawn o wneud e ar fwrdd, wrth gwrs. Ac um, edrych mas am y beiros mae rôl top sy'n Sgreddyn rhwydd, chi wedi gorfod gwasgu chydig yma. Wrth bod y cyfarfod yn mynd yn ei flaen neu roi beth mae'r cyfarfod am bwyty? Na, wrth bod y cyfarfod yn mynd yn ei flaen, ie, trwy'r amser. Allwch chi sgrifennu? Wel, mae, dwi'n ffindio bod sgrifennu, ond mae'n bwysig, chi'n gwybod, os oes 'da chi feiro, chi'n gorfod gwasgu arno. Ymarferolion yw'r rhain, ond mae'n bwysig meddwl amdanyn nhw, yn beiroch i gyfan gwasgu, yn mynd i fod yn fwy blinedig ag arall, dyw e ddim yn pethau fel pensil meddal neu beth bynnag sy'n sgrennu'n rhwydd. Uh, ie, mae sgrifennu yn ffordd arall. Nawr, mae y ffordd arall, dwi rioed wedi meddwl amdano nes bore yma, fydde, mae'n siŵr gen i, fydde defnyddio tablet, yeah. ynddo, chi'n gwybod, achos dyn ni'n teipo'n glo iawn ar, ar y tablet. Dwi'n wedi trial hwnna, a dwi'n rioed wedi meddwl amdano fe, ond Mae'n bosib. Ac wedyn o'n i'n siarad firws a oedd yn sôn ambiti dulliau technolegol. Nawr, sgen i'm syniad, o'n i ddod nôl at yr un llafar. Tybed a fydde ffôn a maic a ffôn a clust yn gweithio, fel bod chi ddim yn gyfrestyn i, i glystrwn. Wrth gwrs, mae'n dibynnu faint o funidiau i chi gael am ddim ar eich ffôn a pethau dwi hefyd y ddrud iawn, ond eto, jyst meddwl am y dulliau technegol yma, technolegol yma, falle. Ac os mae pobl yn gwybod, o'n i'n jyst, o'n i'n meddwl nawr pan dro'n i, a fydde, chimod, pan mae rhywun yn sibrwd yn dwys rhywun ar bwys nhw mewn cyfarfod, ydy hwnna yn, um, dwi'n meddwl nhw'n gair Cymraeg, yma, off-putting i'r cyfarfod, neu os mae pobl yn gwybod a dyna beth sy'n mynd i fod yn digwydd, mae'n siŵr bod nhw'n derbyn e a bod y cyfarfod yn llifo ymlaen. Chimod beth sy'n da fi? Uh, Wel, ydw, dda iawn, a chimod mae ambell berson a llais sy'n gallu siarad, sy'n ag cyneffe lleisiol isel iawn, sy'n gallu siarad yn dawel, Mae ambell i berson wedyn sy'n sibrwd yn uchel uchel, a maen nhw'n cario fwy na mae llais tawel pobl eraill, a dych chi'n ffindio hwnna wrth gyfieithu. Um, wrth gyfieithu ar y pryd. Nawr, erbyn hyn, allan ni ddim cyfieithu ar y pryd o gwbl, achos mae'n rhwy'n i'n rydyn, ac felly dwi'n gorfod siarad gyda llais uchel, ond mae, ma, ma, um, Mae'r ansawdd llais yn bwysig iawn, ydy. A'r peth arall ddylen i nodi, ambiti cyfeillio wrth gwrs, yw bod y person sy'n gwneud y cyfieithu mas o'r drafodaeth. Ie, na beth yn... Dyw'r person sy'n gwneud y cyfieithu ddim yn gallu bod yn rhan o'r drafodaeth. Sy'n drueni mewn gwirionedd, os ydych chi'n rhoi e, mae'n rhaid chi fod yn ofalus. Mm. Pwy ydych chi'n gofyn iddo ei gyfieithu? Ond dechwch chi byth mynd at rhywun a gweud fe da chi ddim cyfraniad i'r drafodaeth, gyfieithu chi. Ond mae rhaid i chi fod yn wybodol bod hi'n fod, bod hi'n mynd i fod yn anodd iddyn nhw wneud y gwaith yma. Diolch yn fawr iawn, iawn. Um, o ran y, y dechneg crynodeb, fe hwnnw oedd y dechneg ysgrifenedig yn ei neu... Na, gen, na, gen. Chi eisiau mynd mlaen? Na, newn ni holi nawr am yr um, cyfeillio. Os oes cwestiynau gyda ni i Llinos am gyfeillio mewn cyfarfod. Os rhywun eisiau holi rhywbeth bellach o ran sut bydde hwnnw'n digwydd? Rwy'n meddwl bod ti'n rhoi dy law lan, Sian.
o, ga i ddod i hwn fan hyn? Yeah. Dim cyfeillio mewn uh, pwyllgor. Ie. Yeah.
Tybed faint ohono ni sydd fan hyn wedi dysgu rhywun i siarad Cymraeg, uh, Saesneg, y uh, Cymraeg de. Mm. Chwod? Ie.
Yeah. Chwod, oedden ni, chwod, dylen ni Sef pob un, pob Cymro, mabwysiadu, ddoe drws nesa, mwy na thebyg, neu ddoe drws lawr, mae'n mynd o fod yn siarad Saesneg. Ac chymod, a dysgu Cymraeg, dim ond un person sy'n sy'n ei wneud. A chymod, mae lot o fai o'n o'n i'n Cymru. A wrth gwrs, ni'n mynd â cyfe, uh, offer cyfeithi i bwyllgorau, wel, ydych chi'n mynd hybu a deth Gymraeg i'r bobl yeah. sydd ddim yn deall Cymraeg gyda chi. Wel, yn ateb i'r i'r pwynt diwethaf, efe, os na gewch chi offer cyfieithu, wrth gwrs, byddech chi'n siarad Saesneg, a bydde pobl byth yn sylweddoli gymaint o Gymraeg sy'n cael ei siarad a gymaint sy'n gallu cael ei weud yn Gymraeg. Dwi'n meddwl bod offer cyfieithu wedi bod yn ffordd o wneud pobl yn fwy ymwybodol o mor naturiol yw i, i ni siarad Cymraeg, dwi am meddwl hynny. Yn sicr, dylen ni fod yn helpu pobl i ddysgu Cymraeg. Um, dwi'n meddwl mae yna um, Mae yna rhai defnyddiau i cael i helpu. Mae rhyw fraw ymhlith pobl bod y Gymraeg sy'n cael ei dysgu mewn dosbarth ddim yr un peth na'r Gymraeg sy'n cael ei siarad. Wel, wrth gwrs, lol yw hwnna. Ond byddai'n hmm. beth eitha da, dwi'n derbyn eich pwynt chi'n llwyr, ond byddai'n ni'n awgrymu bod hi'n beth da petai ni i gyd sy'n eisiau mabwysiadu rhywun i ddysgu Cymraeg iddyn nhw. Yn mynd i eistedd mewn dosbarth Cymraeg i ddechreuwyr, i ddechrau, i weld y dulliau ac i weld beth sy'n cael ei ddysgu yna. Achos wedyn byddai hwnna'n help i gario mlaen y gwaith i ni hefyd, ch'mod, y tu allan i'r dosbarth. Dwi, dwi'n sicr bod rai, na ddylen ni fod yn ymddiried jyst yn y dosbarthiadau, a wedyn, ch'mod, dwi'n gwybod am bobl sy'n gweud, o, mae hwn a hwn yn dysgu Cymraeg, ar y teg iddi, a wedyn maen nhw'n siarad Saesneg yn ni, yn syth, ynde. Mhm. Chi'n bod, Ie, yeah, Jen, ti'n bod hana sy'n bod yn gwneud. Wel, um, fel un uh, sydd wedi dysgu'r Cymraeg ar ôl symud rhan fan hyn, yn yr hen ffordd, fel ddwedes i, yym mynd i bob pwyllgor. Mae o ddamroddiad wrth gwrs i i ymuno yn unrhyw beth allen ni yn y pentre, a yym dysgu yn hollol fel wedes i wedes di yn gynharach, rhywun wrth yn ochr i'n gweud a mae fel a fel yn digwydd, mae fel a fel yn digwydd. A o'n i ddim, beth oedd yn hyfryd ambiti fe oedd o'n i ddim yn teimlo bo fi'n wahanol, ond fi'n timlo bo fi'n cael yn cynnwys mewn yn y grwp. Yym a yym jyst weithodd e i fi, ond ar y pryd dim ond un neu ddau o ni oedd oedd yn ddi-Gymraeg. A oedd e'n bosib i wneud 'ny? Alla i cymryd nawr, wrth gwrs yym dwi 'di bod yn pwyllgorau'n hunan ddim a hanner. yym, y pobl yn y pwyllgor yn ddi-Gymraeg, a mae, mae yn amhosib wneud 'ny. Ond licen i ategu yym at beth wedodd Elin yym i rhoi y context popeth yn ar y cychwyn, yn syth ar y cychwyn ar ôl y croesawu, a ma' croesawu yn bwysig dros ben hefyd, yy fel bod pawb yn teimlo 'yn ni gyd mewn fan hyn'. Yym.